E tū uera atu ana te ngākau ki Ranginui e tū nei ki Papatūanuku e takoto nei. E te ngāereere tangata o waenganui e tuitui ana i ngā ere. Kei ngā kākānui, kei ngā parikarangaranga kua ngū i roto i ngā rā, i ō tātou mārae uua, e inga nei, e inga nei, e inga nei, tēnā o ki koutou. Tuia mai ra ko ngā ngākau ki tēnei pāpāotanga a Te Kupu o Te Uru, a koia nei ko te wā anga a Te Reo o Te Uru, e tui ana i ngā pūrongo katoa kua puta i te wiki, ka aro anō, ka paku wānanga peange a Iet i a Uatanga ku ua ake i ērā kōrero. Nō reira, i runga i tērā, ka tahuri atu ki tā tātou pūrongo tuatahi i puta i tēnei wiki, arā me te aro ki te awa tupua, ki te wā ararei o ā tātou tamariki mokopuna me ngā kaiako, ā, koia nei ko te iti i Kaipapa i Wakatūria, hoi anō, ka waiho, ā, māu e uru ngā kōrero e tuku. Tēnā koe.
Kia waka pakari ia, waka iiko ia a tātou tamariki te ngako o tēnei kaupapa ko Tū Manawa Ora. I roto i ngā ararei ko ēnei tamariki, ko te nuinga e noho ana ki Te Awa Tupua, kua waiwā i rātou ki ngā weako ou.

to reconnect to the awa and have our awa kids embracing them I suppose within their, their kainga where they live. E ara i te mea e tau au a TA Ranginui ki ngā kaupapa mō te onga rangatahi. Koinā te take e tautoko ana aia ki tēnei kaupapa mō te onga noiinoi.

Ka taea anō ka uakina tēnei pokapū ou tata ana ki Rānana mō ngā apori o te awa, kei runga i te poraka whenua o Ngā Rākau Wakarara. We're actually um the first ropu to be able to use it um through the Tūmanawa program so it's awesome for the tamariki um it's awesome to be able to come here it's our own space um you know we've got the kitchen there we've got beautiful outdoor space for the kids to do their activities. Um, so yeah, it's finally all come to fruition. So it's awesome. Ko te paenga atu o tēnei kaupapa, ei tā TeA Ranginui, i te mea no te awa ēnei tamariki, ka waiwā i rātou ki te tūtaki ki o rātou wanaunga. What I think they get to benefit out of this is, is

Makes my manawa happy. Ka rawe tamariki mā, mā tū manawa ora koutou e waka pakari e waka iiko ai te inengaro me te tinana. Iruirerikura te reo o te uru.
Tēnā rā koe e Ru e tēnā pūrongo mō Tūmanawa Ora e kaupapa mā ngā tamariki mokopuna i te wā ararei me te pai o te wakarongo ki ngā kaiwhakarite e kōrero ana mō ngā wāinga kia aere ki tua arā kia wānui ake kia ōunu ake ngā wakaaro ā, i te waka kī wā noi o. Tērā rua wiki o te ararei, ā, he pai te waka kī i tērā wā ki ngā mea pārekareka ki ngā tamariki, ā, engari pea, ā, kāre anō kia rongo i te pārekareka, ā, o te oki atu ki ōna paiaka, nō reira, ā, koinei pea, ā, tēteī, tēteī kaupapa. e whakakī i tērā wāanga o te ngākau. Ā, engari rā, ā, e whakaaro ana kia, kia waka pakari i ngā paiaka o ngā tamariki, kia, wa, kia tupu waka ritorito uki mai rātou, ā, ana kia matomato uki tērā tupu i rongo i ngā kōrero ā, mō ngā tamariki i tae atu ki te kaupapa, ā, i tae mai i te tāone, i tae atu i te tāone, Ā, me ngā ua ka puta ake i tērā uatanga arā i rongo o tātou, ā, i te Matua rā e kōrero ana mō te tūtaki ki ngā tamariki, ā, te whakarongo ki ōna whakapapa, te mārama, te, te taea ki te waka āngai i ngā mahi ki a ia i runga tērā uatanga, ēnei a uatanga mī aro ka ua ake, ā, i te mārama ki te whakapapa. Ā, hoi anō koirā, ā, ko te kaupapa, ā, ua whakaaweawe i, i ngā whakaaro, ā, ko te kaupapa ararei, ā, mō te unga ririki, ā, ko Tū Manawaora. I tēnei wā, ka uri te aro ki Taranaki. Ā, i tēnei wiki, i tū ko Te Rangi Waka Mauma Ara ki Ngā Oia o Neera, ā, i tae atu tō tātou manu tiere, a Te Aroa Broughton Pue, ā, ki te rārangi, ā, ki te tuku i te aroa, ki te whakarongo hoki, ā, ki ngā roimata, ki ngā kōrero o te rā. Kei a koe, Te Aroa, te wā.
I tū te rangiwaka maara ki ngā ōia o a i te Reiri a me Aotearoa i tō rātou taunga atu ki Karipori me Tāke i te 25 o ngā rā o Apereira i te tau 1975. Ka whakaura te aiata o te ata, ki runga o ngā motu. Kia kotahi rā.
I've been getting up for Anzac Day for a few days now. I came home from Italy in 1945 and Just, well, found myself back at work after a little bit of leave, and uh, well, here we are, and I'm still alive. And I had a birthday the other day. I'm now 101. E kotaʻi rau mā taʻi te paʻake o Bingham e ōia o mua i āere atu ki te Pakanga Tuarua o te Ao i te taʻi o ngā rā o Epetema Kotahi mano e iwa rau e toru tekau mā iwa. I tīmata i Poland. E māra ka oki i tāna taenga atu ki te pūaotanga o te ata nei. I joined
the Territorials Home Service in in Taranaki and we had our military camps nineteen forty.

Ka kōrero mō te nui o ngā mahi i taua wā. E rima tau ka noho atu a Bingham ai i kā wiro mō Taranaki otirā Aotearoa wānui.
I was in the Pacific fighting the Japanese in the first two and a half years. We came home and had leave and then went from there to Egypt.

Well I enjoy being on parade, very proud, yeah, and I'm very fortunate to be still walking, a little bit shaky, but never mind, and uh, well I'm living. Ai tā Bingham, mai Maria katoa ia, e wānau aro a nui tāna, ko rātou tonu e whakakipakipa ana i a ia kia koa tana noo. i tēnei ao. Aroha Bulletin Pue te reo o te uru.
Tēnā rā koe te aroa i tēnā pūrongo. E wakaoki atu ana i ō tātou maara ki ā rātou mā, ki ngā oea o neera, ā, i tū i te tū o Tūmatauenga, i, i pakanga i te riri.

ā, i runga i te aro a nui, ā, me tō tātou mōio, ā, tērā e te i, tērā te nui oki, kāre i paku mōio e kore rā e oki mai, ā, ki tēnei wenua e kore rā e rongo i te ā o ō rātou wānau, ā, e kore rā e oki mai, nō reira, ka mauma ara ki a rātou katoa, ā, i pakanga, ā, i runga i te whakaaro nui ki a tātou. Rātou ki a rātou, tātou te unga ora ki a tātou. Nā, i tēnei wā, i te iwi, ā, e uri ana te, te aro, ā, ki Rangitāne, ā, ki tētehi wānanga i tū ki reira. Hoi anō, ā, mēke tātou i ō tātou oio e pai ai te tae atu ki tērā wānanga, anei a Regan me te pūrongo.
Ia tau ōpeti ai te whānau Stevenson kia takahi i ō rātou whenua taurīkura mā runga hōiho, he mea ako, he mea titia anō hoki i tō rātou rangitānetanga ki te whatumanawa. Koni atu i te 30 tau te kaupapa nei e whakahaerehia ana,

Yeah, get all our kids, grandkids and stuff on horses. He mangopare i tau tapatia e tō rātou tūpuna koroua. Ko Korotai Hoira tērā, ā, te tīmatanga o te kaupapa nei me tōna tira, arā, ko tēnei tōna ope, tōna whānau, ā, e rima ngā whakatupuranga kei kōnei, mai, mai Ā Korotai, nō reira āe, he mea nui te whakakotahi me te whakawhanaungatanga. He hīkoitanga e whai wāhi ai tēnei whānau, te ruku rētō ki tō rātou ahurea. Tino ngako ā me kī ko te eke atu, te eke ā ki ngā hiwi. ā, ki ngā awa, ā, ki ngā puke, whakawhiti whenua ana mā i te tōpito o Tāmaki-nui-ā-Rua, ā, tae atu ki a Ōāhanga. Anō hoki ngā mahara mō ngā tāngata kua hipa i tēnei ekenga, nō mea kia whakaatu kē o tōku irāmutu, i hea tātou. Whai mai ai a. Ā, he kaupapa ka tōia mai rā te whānau whānui ki Te Ūkaipō. Ngā whānau ma heke mai i Ahitereiria mai, mai tērā pito, ā, mai Akarana, mai Waikato, engari mai ngā wāhi katoa o Aotearoa, E whakakotahi ana i runga i tēnei karanga o te kaupapa nei. Me te aha, ko te ako i ngā mahi eke hōiho te pakō mā tēnei reanga. E hold on!
He te whakamau i ēnei, ānei rā tonu, ā, just waihi mātou i ō mātou hoa ki runga i ēnei kēmu ka whakarite rātou. Te kitenga i ngā tamariki e katakata haere ana i runga i te hōiho. Ā, te kite i ngā maunga hoki, ā, ko te ātengo o tērā maunga, ko te ātengo o tērā maunga, ngā momo mea tino rawe ki te ngākau. Ko te whai a tēnei whānau, kia manahua te tupu o te kaupapa nei, e kite ai te ora o te kaupapa, hei te anamata. Regan Paranihi, Te Reo o te Uru.
E rere ana ngā mihi e Regan i tēnā pūrongo mō te wānanga a Te Whānau Stevenson, ā, ka tū i a tau, i a tau, ā, he mea kawe e ngā oio. Nā wai te kī me, me waiwai tangata, ā, te taka i, i ngā whenua, ā, o ō tātou tūpuna. ā, hoi anō e mārama oki ana a tērā oki te hononga o te wānau ki ngā oio me ngā pūkenga, arā i te mea, ā, ka whakaaro auaha noa, ā, ka whakaaro pai noa, arā, ka wai oio e ara, engari, ā, kū roa e manaaki ana te tangata i te oio, ā, kū roa te oio e manaaki ana i te tangata. Ā, i tērā wā i nō reira tēnei kamihi. Ā, i te iwi, kua tae atu ki tā tātou pūrongo waka mutunga o te wiki. Ā, koia nei ko te manu rangatira o te wā, ko te manu kiwi. E rere ana i te waonui a Tāne i tēnei wā, engari ka waiho mā te aroa e āta whakamahuki mai ki a tātou. Kei a koe e te aroa.
E rima tekau neke atu tāngata i whakaeme atu ki runga o Maunga Taranaki. Ko ngā Kura Kaupapa Māori a O Matua me Te Kōpae Piripono i tuku atu i ngā manu kiwi e wā ki tō rātou a Uru Mōwai, ū tonu mai mō te roanga ake o tēnei pūrongo. Te Manu Ngutu Roa. Kia whai ra nga tini aroha ki a koutou, te hapu o Ngati Tuhoe. He kaupapa whakahokorau, ko koira tētahi o ngā kupu kua tīpakohia e ai nō roto mai i tētahi o ngā waiata. um, arā mo te, mo te whakatupu i ngā taonga. Uh, ko tā tātou e whakahoko rau ana uh, i raro i ngā mahi, i ngā kaupapa o Taranaki Moenga Project ko, ko ngā manu, uh, ko te manu rangatira o te rangi nei ko, ko kiwi. I waiwā i atu ngā kura kaupapa Māori e toru a Ngārua Inerangi, Te Piipiinga Kākano mai Rangiātea, Ngāti Ruanui, Rātou ko Te Kōpae Piripono. Ki te waka ingoa i ngā manu e wā, ko ngā ina ki te ao, ko Motuake, ko Piripono, rātou ko Auau. E wheako nui tēnei mō ngā tātara kii ko rātou oki te kaupapa matua o tēnei kātūāuatanga. Ko Te motuhaketanga o tēnei rangi ko kua tae mai a a tātou, a mātou tamariki nō roto i ngā kōpae me ngā kura kaupapa āmio i tō tātou tauheke maunga, a, ngā tauheke maunga e tū mai nei. Um, nō reira, ko te, ko te reo, a, ka tahi, te reo matua o te rangi nei, kia whai wāhi ai ā tātou tamariki ki te, ki ngā tikanga, ki ngā kaupapa o waho atu i te kura i roto tonu i te reo Māori. Koina, koina te tino kaupapa kia kitea a Kiwi e ā tātou tamariki, kia, kia rangona, kia, kia mirimiria tēnei o ngā manu rangatira e noninoni ana i tēnei takiwā I ngā kōawaawa taheke i ngā tupunga, tupuna maunga, koia, kāre i kō atu, kāre i kō mai ko te whakarauora, ko te whakahokorau i te reo me ngā manu, me te tangata. There's a massive community wide project taking place here on the maunga and that's to do with pest and predator control. So on the maunga we have about 8,000 live traps and those traps enable us to get the populations of ngā kiore, ngā ngiru, ngā possums, we bring those populations of the predators down, ngā kararehe kino, we bring that population down um, and that allows us these, these safe spaces to bring kiwi back to. E tuataitanga tēnei ka noo mātāmua ko te reo Māori, te kaikawe

I'm really looking forward to the growth of our kiwi right around our maunga. Um, you know, there's certain areas at present where our kiwi have, uh, have been released, but I can't wait till we get to that stage where they're released all around our maunga. Nā mātou tēnei pīrangi ka whakanui, ka whakamana ngā kura kaupapa o, o Taranaki, ko Te Aho Matua, um, yeah, ko ngā kura. So, um, Ki au nei, i te kite o, i te menemene kānohi o ngā, o ngā tamariki, he tino pai ki au, he tino hua o tēnei kaupapa tērā. Um, yeah, we can only hope to inspire them and to, um, to give them that, that pure moment of joy and bliss and to know that um, we want to support them within their space of te reo Māori, within our space of te reo Māori, we want to foster, um, we want to foster that, that continued growth and and use um o to tatou reo rangatira. I tā Kepa Kaiwhakaāere o Taranaki Mounga Project, e ia ia nōna kia kī katoa te maunga ki ngā manu kiwi. Ko ngā ia ia Houston Pou Atawai o Taranaki Mounga Project kia tupu matomato te reo Māori i tēnei kaupapa waka i Aroha Broughton Pui te reo o te uru.
Tēnā rā koe e te aro ai tēnā pūrongo mō te manu rangatira o te wā arā ko te manu kiwi. Tērā hoki te kōrero i rongo nā tātou mō tētehi waenga, tētehi whakaaro pea, kia ū ki te reo, kia mau ki te reo i tērā rangi, ā, i whakaui atu i ngā kura kaupapa o te rohe rā, ā, ki te manaaki, ki te waka ingoa hoki i ngā kiwi, i ngā manu, ā, i tau ki reira i tērā wā. Ā, hoi anō, e tika ana kia pēnei, ā, i te mea nā Ngā manu Māori, nā ngā manu taketake o te whenua nei, ā, ō tātou, tō tātou reo, ō tātou reo rānei, i mirimiri kia rite ki te whenua e noho nei tātou, ā, e rerekē ana i te, ā, i te reo o te whenua, ā, i noho nā ēti i ō tātou tūpuna, ā, i mua i te taenga mai ki Aotearoa. Ā, tērā hoki, ā, te wawata ā, me ngā whakaaro ki te pae tawhiti, he pērā hoki i ngā whakaaro ki te reo, kia rere rā anō ō tātou manu i te wao nui o Tāne. Ki tua o te wā i whakataungia rātou i tēnei wā, arā, kia rere rā anō ki ngā wā i katoa huri noa i te rohe. Ā, hoi anō, koirā ko te manu rangatira o te wā. E te iwi koirā katoa ngā pūrongo i ua ake i Te Reo o te Uru i tēnei wiki, ā, tēnei te wā ka tuku mihi atu ki ō tātou pou reo irirangi Māori, ā, ki te reo irirangi o Te Korimako o Tararaki, ā, ki te reo irirangi o Wanganui, Awa FM, ki te reo irirangi o Rangitāne, Akeora FM. He mea tautoko tēnei waka o Te Kupu o te Uru e Te Māngai Pā o. Tēnei koa Lana Te Piki Broughton He mihi kau atu ana ki a koutou e te iwi Tēnā koutou Tēnā koutou Tēnā koutou katoa. Ko te reo te.